Indiana ştatynyň Riçmend şäherinde bin dokuz ýüz ýigrimi iki ýylynda dünýäe indi. Çikago uniwersitetinde aspiranturalaryny we doktorlyk derejesini gutarandan soň şol uniwersitede mugallym boldy we ölýänçä, ýagny bin dokuz ýüz altmyş sekiz ýylyna çenli bu wezipede galdy. Şeýle hem aspirantura bilim programmasy bilen Sosial pikirler komitetine başlyk başganlyk etdi. Ol Yslamyň serweni atly kitabynda yslam dininiň taryhyny garaşsyz bir ýagdaýda bütin dünýä düşündirmek isledi. Onuň üçin Hadsanyň Yslamyň serweni eseri yslamyň dünýä medeniýetindäki taryhynyň we aňynyň gysgaça mazmuny diýip atlandyryp boljak bir eserdi. Bu kitapda Ok asyryndan, milatdan öňki sekiz ýüz nji ýyldan iki ýüz nji ýyla çelli we ol ýerden şu güne çelli, bin dokuz ýüz altmyşlara çelli gözden geçirildi we dünýä taryhynyň iň agyr we iň giň temasyny görkezýän ajaýyp Yslam we yslam taryhy jemlendi. Üç tomdan we alty kitapdan ybarat bu kitabyň birinji jiltiniň sözbaşynda awtor şeýle diýýär, Başgalaryna hormat goýmaýan adamyň öz-özüne hormat goýup bilmejekdigi baradaky tez hemişe bardy. Ynsanlar diňe başga medeniýetlere sarpa goýduklarynda olary düşünip bilerler diýýär. Yslamyň ýaýramagy, täze jemgyýetçilik tertibiniň döremegi. Hadsan ilkinji kitabynda Yslamyň ýaýramagy, täze jemgyýetçilik tertibiniň döremegi ady bilen yslam geografiýasynyň ok eýýamyndan ozal we soň oba hojalygynyň durmuşa geçirilmegi barada gürrüň edýär. Şäher durmuşynyň oba hojalygyna tehniki döwür, oba hojalygy döwri diýip atlandyryp bilýäris. Soňky sene höküminde ok döwrüniň yzarlanymyzda elin döwri başlaýar. Isgenderiň bu ýerde ýaşan döwri we Pars imperiýasy belli bir derejä dünýäde agyrlyk ediji güýç bolupdyr. Ilki bilen olaryň dili armeý, soňra bolsa grek diline öwrülipdir. Nil derýasyndan Amyderýaýa çenli sebitdäki iň ýokary medeni däp-dessur bu bolupdyr. Ykdysadyýeti oba hojalygyna esaslandyrýan we hatda gaty üstünlikler gazandyrypdyrlar. Iň täsirli meseleleriň biri oba hojalygy bilen meşgullanýan ýerli ilatyň ýagyş suwuny biderek ulanmazdan örän peýdaly usulda ulanmagyny öwrenmegi bolupdyr. Guýy we ýagyş suýy öz döwründe ýaşaýan şertleriniň iň möhüm we aýrylmaz bölekleri bolupdyrlar. Umumy medeniýetiň söwda we täjirlik boldugyny aýdyp bileris. Aslynda oba adamlary söwdagärlikden we senetçilikden has hormatly öňe çykypdyrlar. Eýranyň semit dini. däpleri we Ybraýym pygamberden gelen dini jemagaty bu däpleriň ikisinde berjaý edipdirler. Esasy medeni we dini tendensiýa semit siwilzasiýasynyň emele getiren bolsa, beýleki tarapdan Ybraýym pygamberden gelen däp-dessurlaryna uýýanlara Hudaýyň birligine ynanýan monoteizm dinini ýaşapdyrlar. Bu nukdaýnazardan Taryh hemmeleriň ynsan gyzyklanmasyny talap etdi. Netijede populist häsiýeti ýekeje dini jemgyýetiň hereketlerini aýtdyrmak derejesine çenli gelip ýetdi. Bulardan garaşsyz mankeizm öz kiçi jemgyýetini döretdi. Şeýle-de bolsa, olar gaty kän täsirli bolmadylar. Arap jahylýe döwründe bu täsin sungatyň ýeri düýbünden başgady. Olar yzgyderli paneller saklaýarlardy we goşgy okaýarlardy, hatda iň gowy goşgyny Käbäniň diwaryna asýarlardy. Beýleki tarapdan iň hormatlanýan zatlaryň biri ýokarda belläp geçişimiz ýaly hudaýlardy. Diňe Mekgede ortaça üç ýüz altmyşdan gowrak but, taňry, bardy. Olaryň arasynda iň möhüm üç sany put bardy, olar Lat, Manat we Uzzady. Häzirki wagtda jemgyýetiň dini döşünişi gaty garyşyk bolup görünýärdi. Güýçli hristian we ýewreý jemgyýetleri Günorta Naharynyň gyrasynda ýaşaýarlardy. Pygamberimiz şeýle jemgyýete habarçy höküminde iberildi. Iň möhüm häsiýeti, pygamberlik hoş habary gelmezinden ozal Mekgede Amin adam höküminde, ýagny emin adam höküminde tanalýardy. Awtorymyzyň yslam taryhynda bilşimiz ýaly pygamberimiziň ilkinji ylham döwürlerini ýa-da oňa ahlak jogapkärçilikligiň berlen döwürlerini suratlandyrýar. Gurhan inende esasy saýlama möhüm ýagdaýda ýüze çykýar. Ýa Allaha ýüzlenmek, Oňa boýun bolmak, ýa-da Ondan ýüz öwürmek, öz islegiňe eýermek. Ruhy durmuşdaky hemme zat şu saýlaw bilen kesgitlenildi. Munuň üçin musulman jemagatyna goşulan ilkinji adam köp hudaýlylygy terk etmesi gerekdi. Örän agyr wezipäni kabul eden Hazreti Pygamberiň iň köp ynanýan iki kömekçisi bardy. Olaryň biri aýaly Hatyja, beýlekisi bolsa daýysy Ebu Talypdy. Biziň äramyzyň alty ýüz on dokuzynjy ýylynda ruhy dünýäsi sarsylan Pygamberimiziň durmuşynyň iň uly gudratlaryndan biri bolup geçdi, soňra ol Medinä geldi we on üç ýyl Medinede galdy. Bu ýerde Ebu Bekiriň gyzy Aýşe bilen öýlendi. Hazreti Pygamberiň aýallarynyň arasynda diňe Aýşa öýlenmedik päk gyzdy. Şeýle-de bolsa, adalatlylyk onuň esasy hilidigi sebäpli, ýumşaklygy bilen aýallaryň arasynda hemişe göreldeli adam boldy. Maşgalasyna we jemgyýetine getiren iň möhüm element, ejizleriň güýçlerine garşy howpsuzlygyny üpjün etýän täze ulgamdy. Yslamyň esasy şygary adamlaryň öňünde Allanyň huzurynda deňlik boldy. Ýöne durmuş görnüşi ýaly asuda däldi. Diňe dokuz ýylda Pygamberimiziň gatnaşan söweşleriniň sany otuz ýedä ýetdi. Şonuň üçin birnäçe ýyldan soň Jenaby Pygamber ymmatyň gylyç pygamberi diýip kesgitlenildi. Bu söweşler wagtynda Yslam döwletiniň iň möhüm nokady Halit bin Welidiň goşun serkerdeligine ýolbaşçylyk etmegi boldy. Sebäbi ol özüni we gylyjyny Bir giňişlik bolsa-da yslam giňelmegine bagyş eden müjaýyt höküminde bilinýärdi. Mekgäni basyp almak alty ýüz ýigrimi sekizinji ýylda bolup geçdi. Pygamberimiz alty ýüz otuz iki ýylynda zyýarat etdi we şol ýerde Aýşanyň elinde wefat etdi. Pygamberimiz ölenden soň, derrew Hazreti Ömeriň kybrak zehini sebäpli Ebu Bekir halyfa saýlandy. Bu döwürde ýalan pygamberler hem ortada köpdi. Ýöne ýalan pygamberleriň gysga wagtyň içinde ýalan boldugy aýan bolansoň, Hazreti Pygamberiň iň soňky pygamberligine we mundan beýläk pygamberiň bolmajakdygy düşünildi. Iki ýyl, alty ýüz otuz iki we alty ýüz otuz dört ýyllarynda Hazreti Ebu Bekiriň halyfalygyndan soň ol öz ýerine Omary halyfa saýlady. Bu ýyllarda, ýagny alty ýüz otuz dört we alty ýüz kyrk dört ýyllarynda ýarym aý Müsür we Eýrany basyp alyndy we yslam döwleti giň meýdan ortaya çykdy. Iň görnükli tarapy Hazreti Ömeriň göreldeli şahsyýetidi. Hazreti Osman döwri alty ýüz kyrk dört we alty ýüz elli alty ýyllar arasynda boldy, basyp alyşlar henizem bu döwürde dowam etdi. Gurhanyň iň esasy aýratynlygy kitap görnüşi bolup, yslam topraklaryna ýaýrap başlady. Reşit halypaleriň iň soňkusy Hazreti Alynyň döwrüdi, Hazreti Aly alty ýüz elli alty we alty ýüz altmyş bir ýyllarynda halyfalik etdi, Ilkinji fitne Hazreti Osmanyň daşarky adamlar tarapyndan, ýagny haryjylar tarapyndan öldürilmegi meselesinden başlandy. Aslynda ol ýerde başlanan dawa şu güne çenli dürli örtüklerde dowam edýär diýsek, ýalňyş zat aýtmarys. Netijede, Hazreti Aly hem ol döwürlerde şehit boldy. Bu dört halyfaň döwründe we olardan soň gelen wakalar gysgaça göz aýlamak bolsak, Hazreti Omaryň basyp alyş guramasy dünýäde hiç hili Mysaly bolmadyk ilkinji we ýeke-täk aýylganç söweş syýasatydy. Adamlar oňa Emirül-Mü'minin diýerlerdi. Iň kiçi obalarda, metjitlerde bolmagy üçin tagalla etdiler. Iýerusalim alty ýüz otuz sekiz ýylynda, Aleksandriýa alty ýüz kyrk iki ýylynda, Kipr alty ýüz kyrk dokuzynjynda alyndy. Alty ýüz altmyş bir we ýüz segsen nji ýyllar arasynda Muawiýe Dmaskda halyfa boldy. Alty ýüz segsen üç ýylynda Alynyň ogly Hüseýin Karbelada şehit edildi. Muawiýe we Hazreti Alynyň arasyndaky söweşde Hazreti Aly kem-kemden tarapdararyny ýitirdi. Gysga wagtyň içinde Hirdat toparlarynda Eýranda we Arabystanda iki aýry rejim döredildi. Olaryň biri Jenab Allanyň maşgalasynyň işini işjeň wepaly bolan Hazreti Alynyň we Şia tarapdarlary diýlip atlandyryldy. Klassiki ýokary halyfa siwilizasiýasy. Bu döwür yslamlaşan siwilizasiýa döwri hökmünde bellendi. Başgaça aýdylanda, oňa halyfalyk döwri diýilýärdi. Dürli däp-dessurlar bar bolsa-da, yslamda yslam olary birleşdiren güýç hasaplanýardy. Bu ýyllarda arap grammatikasy, taryh we hatda arap edebi tankyt ugurlary gaty täsirli boldy we ösdi. Halyfalygyň we Ylymyň merkezi Bagdatda. Eýranda gadymy dini we pelsepi däpler uzak wagtlap dowam edipdi. Emewiler döwründe, alty ýüz doksan iki-ýedi ýüz elli ýylynda, ylymda ilkinji atlardan biri Basradaky meşhur wagyzçy Hasan el-Basry boldy. Ylmyna haýran galmak okuwçylar döwründe we ondan soňraky döwürde uzak wagtlap saklandy. Ýene-de bir bellemeli faktor, bu döwürde sünni we şia atly iki aýry toparyň kesgitlenip başlanmagydy. Hemme zada garamazdan, yslamdaky däp-dessurlar hemişe jogapkärçilikli, deňhukukly jemgyýetçilik borçlaryny ýerine ýetirmegi başardy. Munuň esasy sebäplerini, ilkinjisi, halyfalyk döwründen bäri dowam edip gelýän ajaýyp zat arap düzgünleriniň däl-de, yslam düzgünleriniň ýaýramagydyr. Bu, esasanam, alymlar tarapyndan gazanylan zatdy. Mysal üçin, hadys ylmynyň iň köp hadyslary iberen sahaba Abdullah ibn Abbasyň Ylym däbi Basra, Küfe, Damask we Medinede giň bilimler we hadysalar emele getirdi. Beýleki tarapdan dört beýik ymamyň biri bolan Ebu Hanifanyň eserleriniň üsti bilen Yragyň fykyh däbi gysga wagtyň içinde yslam fykhynyň nusgasyna öwrüldi. Ýöne ymam meselesi henizem anyk çözgüt tapmady. Wagtlaýyn bolsa-da çynlakaý kazyýet işi höküminde çözgüt tapyp bildiler. Abbasylar. Siriýa araplaryndan häkimiýetini alyp, ony tutuş ýurt boýunça ýaýratdylar. Bu yslam döwletinde ýaşaýan şialar Hazret Halyfalykdyr. Alynyň ýeke-täk hukugynyň bardygyny kabul etmediklerinde dini ygtyýary Hazreti Muhammet alaýhyssalamyň sahabalarynda bolsa-da, ony ret etmek üçin gelipdiler. Halyfalykda ýedi ýüz elli-sekiz ýüz on üç ýyllarynda aç-açan üýtgedip başlaýan ilkinji zat halyfanyň Ýerdäki Taňrynyň kölgesi diýip atlandyrylanda ulamalaryň özlerini oňaýsyz duýup başlamagy boldy. Bu döwürde Apbasy halyfasy Saffah gan dökülmegine garamazdan, asyllylyga we ylahy buýruklara boýun bolmak kararyny dowam etdirdi. Harun er-Reşid emewileriň soň halyfasy boldy. Iň möhüm üýtgeşmesi ilkinji halyfadan bäri dowam edip gelýän halyfanyň adyna hütbe okamalaryny islemezligi boldy. Örän geň keşipleri bolan bu halyfa Müň bir gije ertekileriniň gahrymany boldy. Şol bir wagtyň özünde geçmişde ajaýyp bolan edebiýat we poeziýa pudagy bu ýyllarda hasam hem öňe çykdy. Aslynda, mysal getirmek üçin, basraly Ebu Nüweýs Söýgi we şerap hakynda täsirli goşgularyny hem aýdyp geçsek ýerinde bolar. Ýedi ýüz elliden dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyl aralygynda şerigat yslam dininiň garaýyşlary ulamalaryň arkasynda duran dört ymamyň pikirleriniň dürli usullary bilen ýaýramagy bilen dowam etdi. Bular fykyh ussatlary Malik bin Enes, Ebu Hanife, Ymam Şafy we Ymam Ahmedi Hanbeldi. Bularyň dördüsi hem fykyh we fykyh usullarynyň düzgünlerini, esasanam Gurhan we sünnetde ýygnanan tertipleri tertiplemäge synanyşdylar. Soň aýry-aýry mezhepleri öwrülendiklerine garamazdan, olaryň esasy pikirleri birmeňzeşdi. Nesil esasy sosial synp gurluşygyny kabul etmediler, sebäbi ähli adamlar Hudaýyň öňünde deňhukukly we ýeke-täk kanuna tapawutda diňe takwa derejesinde boldugyny kabul etdiler. Başga söz bilen aýdylanda, adamyň Hudaý öňünde borjunyň düýp manasy, hemme zady tertibe salmak we özüni ýerdäki Hudaýyň wekili, halyfasy höküminde tanymlamakdyr. Öň bar bolan Gurhanyň, sünnetleriň we kyýasyň üstüne şafii fykyh ulgamyna ijmany-da goşdy. Diniň gaýnaklary böyleje Kuran, sünnet, kyýas we alymlaryň ijmasy boldy. Şafii yzygiderli kanun, ahlak, ybadat ylmy, fykyh höküminde hem özüni tanatýardy. Irki döwürlerde Yrak däp-dessurlaryna uýýan fakihlara hanefi diýerlerdi. Hijazda we beýleki ýerlerde fykyh mälikiler tarapyndan ýaýradyldy. Netijede, şaýylardan başga musulmanlaryň köpüsi hanefi ýa-da şafy boldy. Yslamdan jemgyýet hökmünde ýaşaýan adamlaryň soňky maşgala kanunlary öňküsi ýaly däldi, deňlige esaslanýardy. Mysal üçin, bir gyz razyçylygy bolmadan durmuşa çykyp bilmezdi. Şuňa meňzeş düzgünleriň durmuşa giňden ulanylmagy netijesinde, ulamalar yslamyň tebigat, tebigy bir dindigini aýtdylar. Döwlet bilen ulamanyň arasynda aýrylmaz bir bag guruldy. Ilki bilen düzgünler kadylar tarapyndan kesgitlenildi, şonuň üçin alymlaryň hakyky pygamberiň mirasçylary boldugy aýdyldy. Ibn Jarir el-Tabiri. Dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylda aradan çykan taryh teorisiýeni açysyndan aç-açyk görkezmek bilen biziň aýtýan halyfalygymyzy bu döwürlerde ýazdy. Näçe seretseňem musulmanlaryň şol döwürde reňklerini şerigat ruhundan alandyklaryny görmek bolýar diýýär. Düşünip bolmajak dindarlyga her kimde diýen ýaly gabat gelmek mümkin. Şeýle hem ýedi ýüz elli, dokuz ýüz kyrk bäş ýyllaryndaky ýokary halyfalyk döwründe musulmanlaryň gözleglerine jogap hökmünde iň uly höwes tapan döwürdigini aýdyp belläp bolar. Munuň iň möhüm tarapy ruhy terbiýelemek üçin edilýän tagallalar netijesinde orta çykypdyr. Gurhanyň güýjüniň we çagyryşlarynyň berkdigi äşigärdi. Şol sebäpli Gurhan bilen baglanyşykly gaty ýakyn dan bir baglanyşyk bardy. Sebäbi kimdir biri Gurhan bilen meşgullananda eden işi oňa seretmek däl-de, gulçulygynyň ýerine ýetirmekde. Mutezile ylymda gysga wagtyň içinde peýda boldy. Olar yslam taryhynda aktiwistler höküminde häsiýetlendirilýärdi. Harun we Reşit tagta çykýança mutezile bilen aragatnaşyklaryny ýitirmedi. Mälim bolşy ýaly bu ýyllarda iň möhüm waka Gurhanyň döredildigi ýa-da gadymy we ezeli boldugy hakyndaydy. Muňa Mihne wakasy diýerlerdi. Bu jedeli ömrüniň bahasy bilen kesmegi başaran alymlaryň biri Ahmet bin Hambaldy. Ol döredilmedik Gurhana düşünmek bilen anyk jogap bermek we uzak wagtlap türmede oturmak bilen öz tarapdarlaryny höweslendirdi, öz işinde hem şehit boldy. Bu wakadan soňra käbir hambelistler sopuçylyga ýüz tutup başladylar. Mundan başga-da yslam dünýäsinde bu ýokary söýgi mistikasynyň ösmegi onuň yslam bilen mistiki görnüşde birleşmegi bilen baglanyşykly boldy. Sebäbi şübhesiz sopuçylyk bilýänler düşünmekle oýlanmagyň we oýlanmagyň ýüregi Gurhan boldugyny öňe sürdüler. Olaryň ilkinji we soňky ýagdaýy Hudaý bilen tükeniksiz söýginiň görýäni ýaly ybadat etmekdi. Bularyň iň gowy mysaly Beýazidi Bistami boldy. Olaryň ulularynyň ilkinji sözleri özüni tanaýan Rabbini tanaýan sözlemi bilen orta çykdy. Ilkinji sopyçylyk ussalaryna gysgaça degmek üçin Hasan al-Basry, Ybraýym il-Ethem, Rabyýa, el-Muhasyby, Ebul-Bistamy, Hakim el-Termizi, Jüneýdi Bagdady we Hallajy Mansury agzap bileris. Sopyçylyk hökmünde, ýagny tasawwufçylar hökmünde ösen başga bir ulam-da pelsepeçiler we kelamcylardy. Ilki bilen aýdyljak zat Eýran semit däpleri yslam bilen bir hatarda öz uruny saklamagy başardy, ýöne muňa gaty täsir etmedi. Filozofiýa däp boýunca deň derejede hem janlylygyny gorady. Başga bir tarapdan halyfa Mömüniň döwründe güýçli Grek dünýäsinden pelsefe terjimeler gerçekleşdi. Grek filosofiýasynyň hem meslenýary alap diline terjime edildi, edil şonuň ýaly-da beýleki terjimeler hem ylmy derejede ulalyldy. Geometriýada we matematikada algebra ady bilen meşhur bolan Horezmi tarapyndan döredilen ylym, ylymdan, uzaklygyň bardygyny görkezdi. Himiýa, astronomiýa ýa-da matematika ýaly hormat goýulmasa-da, filozofiki dünýägaraýyş üçin esas bolup biljek gaty köp ylymlaryň bardygyny ol döwürde ýene orta çykyp başlady. Filozoflar özlerini gowy musulman hasaplaýandyklaryna garamazdan, şerigat ulgamlaryny düşünjesinde aňsatlyk bilen garşy çykyp bilýärlerdi. Filozofiýa ähli yzarlaýjylary bilen özbaşdak dünýägaraýşy, kozmologiýa çeşmeleri bilen ýüze çykdylar. Filozoflaryň ilkbaşdan kozmos taryhyna başlangyç we ahyreti bilen ret edip bilýändiklerini we dünýäniň ezeli boldugyny öňe sürüp başladylar. Şonuň üçin uzak wagtlap yslam ulamalary bu pelsepe bilen näme etjegi hakynda soraglar sorap başladylar. Öz içlerinde çynlakaý howsala düşdüler, şeýle-de bolsa, teologlar bilen Şuňa meňzeş pikir alyşan filozoflar Faraby bilen bilelikde iki toparyň maksady birdir diýen pikire geldiler. Ylahyýetçileriň arasynda mutezile akyly has köp goraýan köpçülik bolup orta çykdy. Ebu Hasan el-Aşyry mutezilä garşy oýlanyşyklaryna garamady üçin iki at bolupdyr. Aşarylar şafy fykhy, maturydiler hanefiler bilen baglanyşyklydy. Aşaryleriň başga çözen meselesi adamyň hereketleri bilen Hudaýyň gudratydy. Beýleki tarapdan, filozofiýada şol bir mesele bilen meşgullanýardy. Ýöne jemgyýet tarapyndan ýokary halyfalygyň ahyrsoňuna çenli ulanmagyň köpüsinde diňe şerigatdan soň ikinji orny eýeleýärdi. Ynanç bilen gönüden-göni baglanyşykly arap edep-medeniýeti yslamyň kabul edilmegi bilen has ýokary sepgitlere ýetipdi. Şerigatyň ýolunda pikir edýän adamlar hemme zatdan öň gowy adam bolmagyň möhümdigini bellediler. Bu ýerde yslam dünýäsinde Aristotelesiň Etika kitabynyň köp täsiri galdygyny aýtmak mümkindir. Gowy gürlemek, şeýle hem gowy ýazmak, edep-terbiýe we adamlaryň arasynda aýdyň we ýakymly gatnaşyk bolmasy esasydy. Awtorymyzyň aýtýan mutlak däbi sekiz ýüz on üç, dokuz ýüz kyrk bäş ýyllarynda ýuwaş-ýuwaş dargap başlady. Bu, şeýle hem ýokary halyfalyk döwrüniň goşap başladygyny aňlatýardy. Meşhur fiky ussady Şafy sekiz ýüz ýigrimi ýylynda, muhaddis Buhary sekiz ýüz ýetmiş ýylynda aradan çykdy. Halyfa Memun intellektual meseleler bilen gyzyklanýan we dini taýdan adalaty öňe sürýän alym bolup taryha geçdi. Dokuz ýüz otuz iki we dokuz ýüz kyrk bäş ýyllarynyň arasynda gysga bir hökümdarlyk hökümi sürüp başlady. Başga söz bilen aýdylanda, içerki bölünişik boldy we halyfalyk döwletiniň hakyky imperiýa höküminde ýaşamazlygynyň sebäpleri ýuwaş-ýuwaş orta çykyp başlady. Diňe halyfalygyň abraýy ýykylmady. Şol bir wagtyň özünde, abraýy yslamdan has öň başlaýan monarhiki däp-dessurlar hem pese gaçyp başlady. Bulary ara alyp maslahatlaşanlaryň hemmesi eýran medeniýetiniň mirasçylarydy. Yslam jemgyýetiniň ýeni bir jemlenmek islegi şol ýyllarda ýene täzeden başlady.